makadii vatete tiri pedu makadini fara imi munoitwa wani ini ndonzi medelin chimedza
makapinda muno mune mhosva ichi yephysical abuse okay makapiwa mutongo wakamira sei ndakapiwa 12 months ndobva ndabvisirwa fo necot ndinauya kunoku ndakabereka eight ndazobvisirwa two months twenty days saka ndiri kuseva five months ten days saka ndoti munditsanangura kuti mhosva yakaitika rini munyatsa kunditsanangura indito kuti zvakafamba sei wangori musi wani
mhosva yakaitika date handichanyatsondondera but pendakazotorwa nemapurisa papane yanga ya two weeks after mapurisa akazotora musi wa three may but zvazvaitika muna
zvakanyatsofamba sei musi wenda vapisa ah, musi wezvakaitika pemakavabata ndakavabata vakamusikana akatiza murume bva asara kuti angosara tichingoonetsana zvekungoonetsana usimukadzi nemurume kuti andiwo ah, zvaunongochita kana ndisiva Because panapa ungabhounza munhu mumbe iri muchinguru pokuti. Saka apa pezvaitika baba ava vachiuya nemunhu mumba imi mamuri kuchimani mani
ndaive kuchimani mani ndaishanda kuchimani mani ndandiri ballet kuchimani mani ndaishanda one week pabasa one week kumba saka pane ndiri kumba ndiri kusaluni ndichiruka ndoita zvekuruka kusoma saka ndaiti one week ndiri kwatsomba ndichiruka one week ndiri kuchimanimani ndiri pa night club saka musi wemakasvika uyu vaiziva here kuti muri kudzoka kumba vanga vasingazvizivi nekuti pandakanga ndatora ofu ndakanga ndisina kuuya ivo ndo vakanga vauya kubasa kwangu kuchimanimani saka pawakasimuka chimani mani ndikati wanga wasimuka se nezuro wacho ini ndatosara ndichiti ndakuda kutopinda kubasa kunoite saka murungu yenda ishandira ndiye akabva ati ah since takuda kupinda paholiday handisi kuda kuti iwo uzoende proof saka ndakufunga kuti iwe uchiende kumba unozorora kwewanite paunouya ndoda kuti muchambotora mwedzi muchishanda vasikana mese pasina anoenda kufunga kuti pabasa panenge pari saka kuzouya kwandakaita iye haana kuzviziva akatosara achiti since off yangu ndakanga ndaitira kubasa iye akanga auya ikoko akanga asingazvitarisiro kuti muchasvika ndakasvika ndibva ndafona ndiripa ndobva watodaira foni ndaona padyo pakaloko ndobva ndabva watodaira ko yangu ndobva ndati muripi zvikanzi ndikufamba ndikati ndiri padoo friday saka paakauya kuzovhura doo iwe wanga watori negirlfriend tori kuseri kwedoo wachingovhura doo achingonditambira the moment yaari kundibondira musikana achitoachitotisa sai makatozviona zvese izvo zvose hamuna kuda mbomudzingirira musikana uyo
asi mukatomuona munomuziva aa ndimuziva andinzi ndakasvika anga ari manheru saka zvekuti ndingazonotisa kuti ndiyani asi mukumubvunza iye akazongo akazotaura kati amuna ah, asitombori wekunakumunhu ndangosanganaona
saka musikana aenda makasara mukanezana ah, ndakangopopota zvenguva shoma shoma kwakubva ndatongoregerera zvezvekungoti a ah, zvinhu zvinodii zvinhu zvinoitika ndatongonyarara saka munongoziva sevanhukadzi ukaramba uchibatikana unogona kuda kuzozvitaura mumwe musi uchingopopota saka iye ndo zvakazombo kamupopoteri kindakazoita three days after ndokakazongomboa kuti ah ungaramba uchipopota nyaya yakatoitika ikatokii ikatopfuura iri achingotose murume regai ndirove munhu kuti adii anyarare kuti saka kundirova kwakaita ndokwakandibhowa izvi zvandirwadza kuti pamusoro pekundikanganisira wondirova futi ndabhoilisa mafuta angu apa pemakawa mabhoilisa mamabva kurohwa here iye akambobva panzvimbo kwandi zvakafamba sei papa anombobudaangangoripota atingori tese pambepo pakuti iye semunhu akanga angojaira kungoti kana kuti mukangonetsana anogona kukurova otonyarira pakatongondirowa ndobva ndatongonyarira iye akatonyarira bva tongofunga kuti ah, zvapera zvapera pandaitoita zvese kustovhu ndichiitobhoilisa mafuta angu iye haana kutombofungidzira kuti munhu une kakudzosera karudo iti akatongofunga kuti vamwe munhu une zvako semazuva ese
mafuta boila paya paya zvichapa zvafamba zanga tomudira kumeso
saka ndamudira kumeso akachema zvezvekuratidza kuti munhu arwadziwa saka pandakaona aumburuka agara pasi ndibva ndamubata anga ari maso nazvemaaround five six ndobva ndatoona kuti a ah, munhu atoita sei atokuwara ndobva ndatotora foni bva ndatofonera hanzvadzi yacho ndogara kudzi nesu anogara mwachondo ndikati tete a ah, ndodi ndaa ndakambovaudza nyaya yacho yekuti takanetsana sosososo anga achitoiziva saka ndakananga kuti a ah, nyaya yatete zvazofamba so ndazosvika pakudini handiri dzenyu ndaipisa nematomati ndaakudii ndakutsvaga mota ndaakumhanya naye kuti kuhospital hanzvadzi yacho kotondifonera kuti muripi saka ndakabva ndatongokuti nguva yacho iyope ndakatonoti a ah, mapisire ndamuita handina ku tarisira kuti ndiwo makuru acho ndakamupisira ndichiti ndinongomukuvange just a scar but handinoziva kuti ndiri kuzvitsvara ndo makwariro achazoita akakwara sei ah, anga akatsva ndingati kubva pamusoro pemhina kuti maziso action kaadzika kazvairira zvichidzika kunze izvo zvanobvisa nzeve yekuruboshwa
saka zvadaro mainisa kuchipatara zvakatora bota tete takatosangana nawo ndobva watongoonawo situation wakati saka makumhanya chipatara tikati e eh, bva tatouya pageneral hospital tasvika pageneral hospital ndobva tatonzi zvinoda police report ndobva tatoenda pageneral hospital ipo papo ndobva vatofonera penhalonga vachiti inyaya yechi inofanirwa kuendwa nechi nemapurisa iye ndobva atoramba because by that time anga asikucha maziso anga avharika nekuzvimba kwaanga aita anga asingachaoni ndobva atoramba akati a ah, no musadi musamutore musamusunge nekuti mukamusunga pari zvinonhu handina hama dzangu dzati dzasvika ndiye munhu wacho anditori naye ndiye munhu wacho atoya nditi neni kupi saka chipatara ndokutongosiyiwa kuti akaitwa nechiki nepolisi iye bva tongoti amusamusunge munozomusunga kana ndaita sei nguva yaozoripota bvataturapisana paya paya bvatobva tatonyorerwa mushonga vatatenga mushonga nokatadzokera saka tasvika kuwadzomba takazosvika kumba kwataigara kwaungana nzadzi dzacho namama wacho vanga vasvika vamwe vacho bva vatongoti asi situation yamuinayo muroora handikwanisi kuti ndikusiyei muri mega futi pamba penyu yaakuda kuti inini ndinge ndichionawo mwana sezvo imi muchigara muno mutownship ndichigara kuvillage kana makasununguka chirongedzai zvinhu zvenyu tiende kumba nokuti ini ndee ndichida ndiri kuitira kufamba neichida umuka ndichionawo murwere nekuti aswere sei ari padiziti ndizogara ndichiuya kuvatsonga zvinozodii asi apa maiwirirana nefamily yake pavatoti mhm. ndatoti ah, hapana chakaipa bvetatongorongedzawo zviindi zvishoma shoma nezvi zvitaida kushandisa ndobva tatotora moto bvetatoenda kumba kwaanamwe bvetatogara tichingoshandisa mapritsi eta takatenga nemishonga yataimushandisa pakumupemera nekuita sei nekupota tichiendawo kulocal clinic kuchekwa bp because ipapapo pandakamupisa akavhunduka saka bp yake yanga yakakwirisa steric saka taizitogara tichienda kucheck up kuti ione kuti yadzikirira asi muri mesa pamuchigara kwavamwene maiwirirana eh, muchitoita nyaya yanga pasina zvaitika taitowirirana saka zvakazofamba sei takazoti patopera two weeks iye ato right akutofamba kugunogeze ega ronda rato recover kuona kutonyatsotongoona zvakanaka ndobva vana amwene bva toita since munhu wenye akugona kuita zvaakuita ndaitokomuniketawo nemurungu wekubasa kwangu achitondibvunzawo to zviri sei ndiye umwe akatonditumirawo imwe mari yekutenga imwe mishonga yaidii zvaidiwa vachitondibvunza kuti zvirisei saka zvaanani here ndo pakanzi navamwene ah, makoti zvakuita kuti muende kupi kubasa asi murume wenyu ndiye achambomira kuenda kubasa because asingadiwe asimbe mi maakusununguka because munhu akugona kuita zvese akufamba akutomboswatidza makumbo achienda kunotandara kumashops kugeza kugeza saka zvakuita kuti muchidii muchidzokera kupi kubasa saka takangotisanhasi wacho ndichinzi ndobva ndachitoti ah, saka ndakuenda kuwatsomba kumba kwangu kuchinosiya ndakiina simbi kakupisirana ketai takaita nemafuta takangosiya zvisiri in ord magumbeza acho e takadirana mafuta akagara pambeda panga zvazvakangodaro saka ndakatoregai ndichiende ndinowacha nekusiya ndakiina nekusukuwo maplace anga ari kwanga kasviba ndochidi ndochidzoka kunokuchi mangwana ndakuuya ndichienda kupi basa tichitowirirana zvakatonaka ndobva tatoenda iye wacho ndiye murume wangu ndiyeaerekeza enda kumba kwedu atosvika kuita zvinhu zvese ndobva azotondifonera kati wakuuya wakuenda kubasa unouya nekunoku ondiunzirawo nezvimwe zvinhu nedzimwe bhutsi dzaaida atotiwa titowirirana paya paya ndobva azongoti a ah, ndafunga kuti sinziwo uri kubuda mm, kutsipera mangwana kudzokera kushimamimana chindiperekedzawo kupi kuchipatara kunochekwa chibp kubva ndatomuka ndibva ndatoenda neikoko kumba kwaana amwene bva ndatosvika vatoriko bva tatozimhorisana bva ndatotora murume wangu ndakatosvika topedza uchesi bva tatokuta kuenda kuchipatara kuchitoti tiri kuenda kungoti anochekwa ah, bp tese yataona kuti bp yakamira sei ndobva ndachidzoka ndogadzirira kuenda kuchipatara tiri munzira tichienda kuchipatara taiuya kunonzi kumanika bridge kubva wato tongodzika mota pamanika bridge tichiti totangofamba tisati tambofamba distance ngatori panapa nepafenzi apa ndo pakava patosvika kamota kepolice yekupenalunga tichitowirana zvakanakanaka ndobva watomira kokwava saka mapurisa akaita zvekunge ari kumhoresa zvezvi kwabva watotonguva rutomhoresa makadii mhorisei chichi ako mukoma makaita sekoro ndaramuyi naro indawo ndobva achitotanga utodii kutotsanangura kaka a ah, itsaunawo ndakapiswa nechii nemukadzi tanetsana tandadzonzwisisa kazi mukadzi wacho aripi akakupisa mukadzi chaiye chairichi achitotsanangura zvikazi ndiye mukadzi wacho wadii wandiinayo zvikanzi horit saka apa muri kuendi kuti bva tatoita kupinda pachipatara zvikanzi pindai mumota tinobva tatopinda mumota yaoyero bva tatosiya havana kuzoenda nesu kuchipatara bva tabva watoenda nesu kubhesi madhoketi bva atotanga kutovhuru saiziziya kuti ivo vanga vagara vaine connection here kana kuti vanga vasinoda kubvunza kuti kwangungori kusangana here kana kuti baba vavagara vakototipa mapurisa ipapapo handizivi handina kana id because zvinhu zvekutotiwo zvinhu zvakati ndakatovhundukawo iye akatoita kunge ari kutodii ari kutokatya marowo nazvo but pendakazoona kuti ano vanhu vanga vari kuziva havo chiti dhiri wanga wagara wakataura nyaya yavo wanga waine connection ndakazoona nekubva musi wachowo ndichitorwa ndichienda kunhalunga kumaselsi Ah, nozombo yacho ndoona kubva musi saturday sunday akazouya kukoti yanga yanzi koti mandi penda longa ikoko ndomusi wakazouya ndobva hanzi doketi rangu ramisdeswa amene ratoenda kwamutarika wazi munozouya kumangwana kwachizongoona mukoti kwachizongopinda mukoti haana kumboti ada kuipindurwa nyaya kana kuita sei ndozvandakazongoona kuti akanga achingisa saka ndokusunga nemakasunga saka muri mukati menzvimbo inoi akamboya here kuzokuona haana haana mbobvira we kuhama dzake hadzina mbobvira dzavo ko dzenyu dzangu dzinouya dzenyu dzinouya
saka pakuona kwenyu muchiri mukadzi nemurume here pamuchazobuda haa ndisikuona
handisi kuona imba because dai zvichipo vangadai vari nekuuya kuzondiona saka sinzi wasiri kuya kuzondiona ndokutoroti imba pasi
amwine vana vangani musati vapinda mwana yewani anga akura akura akura form 3 form 3 ari kugara nani ari kuchikoro tomboti vakateerera chirongwa chedu ichi une mashoko ekuti chii kwavari baba
ah, kusaizoziwa hangu nemwoyo wake but ndaisada kuputsa imba yangu because zvinhu zvendakaita ndongoti kwaari ndakaita nekusada kunyange paaingorwara ndichingombepa ndaingomuudza kuti zvakaitika nekusadi nekusada ndakamukanganisira ngaandiregerere
ko mone muda kutiwo kune vamwe vakadzi vangazozviona vari musituation yakadai kuti vakurirwa nehasha nezvinenge zvaita murume ozosvika pakuzoita nezvamakaita izvi mungada kukurudzira vamwe vanhu vechikadzi vangaita situation inenge iyi mungada kuti chikwa vamwe vangu vakadzi vakaita seni ndongovakurudzirawo kuti kana mazosanganawo nesituation yakaita yakafanana nei ndakasangana nayo hasha hadziziri idzo dzinopedza nyaya zviri nani wombosuduruka hako womboenda kana kune imwe nzvimbo wombofurwa nemhepo wozodzoka warefresha pfungwa waregerera munhu nekuti hasha dzinozopedzisira dzakusvitsa panzvimbo yaunenge usikafaniri kusvika like izvozvi zvendiri mujeri dai ndiri kundikutoruza zvakawanda and hadzi dzangu zvakawanda but pane zvimwe zvinhu zvendaruzawo zvakawanda zviri kudzi sei papapa tandajaira kuperekedza mwana wangu kuchikoro handitozivi kuti paakaenda chikoro akarongedzerwa zvinhu zvakakwana here kana kuti unongosikanyatsotoudzwisisa kuti mwana wangu zvakadi zvinhu zvine zvichingokunetsa mupfungwa